Din l-intervista ser tlaqana mas Sur Carmel G. Cauchi, grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina.
U nixtieq nibda billi nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Il-letteratura naħseb hija terminu kbir wisq biex tfissru f'żewġ kelmiet, hux veru, però eh, nista' ngħid li hija il-kliem imqiegħed b'mod artistiku. Għaliex hawn kotba oħra li naturalment mimlijin bil-kliem għax il-kliem isawwar il-kitba mhux hekk, però ma tistax tgħidlu letteratura, ktieb fuq il-gardening pereżempju, il-ġardinaġġ. Għaliex il-letteratura fiha ssib l-użu tal-idjoma, tal-metafora, ta' figuri tat-taħdit oħrajn. Fiha iktar ħsieb. fiha ċerta profondità li tmiss il-qalb. Fil-pożija nistgħu ngħidu b'mod sempliċi li l-pożija hija ħsieb profond infisser fi kliem artistiku. Allura biex infisser sewwa sew x'nifhem bil-letteratura ma nasalx iktar minn hekk. Imma tħoss li ħaġa hija letterarja u kitba oħra mhijiex letterarja, għaliex kif qed ngħidu min qed jikteb affarijiet li mhumiex ta' letteratura mhux se joqgħod iħabbel rasu għall-idjoma u għall-metafora, ma jgħid dak li għandu jgħid u biżżejjed. U għalik x'tagħmel il-letteratura li forom oħra ta' kitba ma jagħmlux?
Hekk hu, il-letteratura proprja televak, tmisslek qalbek qisu. Dak li kont qed ngħid hekk tieħu gost taqra l-kelma, taqra l-kelma miktuba u mirquma, għax il-letteratura titlob li l-kelma tkun mirquma mhux titfagħha l-aqwa li jiftehmu. Ġieli kultant xi ħadd juża kelma żbaljata u meta tgħidlu mhux hekk trid u iva l-aqwa li ftehmna, imma fil-letteratura ma tagħmilx hekk l-aqwa li ftehmna, tipprova Issa f'kitbiet oħra jista' jkun li dak li jkun ma joqgħodx jagħżel il-kelma propizja, imma juża l-ewwel waħda li tiġi f'moħħu u basta jfisser dak li qed jgħid. Mentri fil-letteratura tagħtik dal-pjaċir li qed tieħu taqra xi ħaġa li tagħtik gost. U inti kif bdejt tikteb u għaliex x'wasslek biex tibda tikteb? Eħe, l-ewwel ktieb tiegħi kien dak li semmejna jew li se nsemmu li ħareġ fl-1973. Dak kien ktieb għall-kbar għax kien bil-poeżiji. Imma mbagħad bdejt nikteb regolarment meta bdejt nikteb il-kotba għat-tfal. U kien ġra ġrat ħaġa. Kont ġa qed nikteb xi ħaġa jiena sewwa, xi stejjer fuq Pietru Pitravu, dal-karattru li jiena ħloqt. Però kien għadni ma ppublikat xejn. Kont ktibt xi tlieta jew erba' stejjer biss. Imma mbagħad ġara li Trevor Zahra Kien qed jirrealizza li m'hawnx kotba bil-Malti għat-tfal biżżejjed u kien wasal biex joħroġ il-pulena tad-deheb. U laqqa' lit-teachers tal-primarja, tas-sekondarja biex iħajjarhom jiktbu xi ħaġa huma wkoll. Alla ma stajtx immur għax il-tas-sekondarja laqqa'. Però oħti kienet tgħallem fis-sekondarja u marret hi. U oħti entużjażmat ruħha wkoll. U jien kont qed nikteb dawk l-istejjer komplejthom u lestejt l-ewwel ktieb. Pero meta mort għand il-publishers, la kienu semgħu b'dal-karattru, Pietru Pitravu, waqqas semgħu b'ismi. Allura ma ridux jissugraw il-flus, jipprittjah, jippubblikawh u ma jinbiegħx. U kelli ħabib tiegħi, magħruf ħafna wkoll fil-letteratura, Victor Fenech, illi ħadni għand il-Lux Press, illum spiċċat, u pprintjajnih hemmhekk. Imbagħad meta ġejt Għamilt it-tieni wieħed ta' Pietru Pitraf u meta rajt li dan intlaqa' tajjeb, ħajjarni biex nagħmel it-tieni wieħed. Mort bit-tieni wieħed għand il-publisher u l-publisher li kien irrifjuta l-ewwel wieħed issa qalli ejwa nagħmluh dan għax issa issa kien jaf illi qabad l-art speċi. Qalli anzi nagħmlu edizzjoni oħra tal-ewwel wieħed ukoll. U minn hemmhekk bdejna kull meta mmur b'xi ktieb ta' tfal għandu jaċċettah. U minn meta bdejt tikteb għat-tfal komplejt tikteb xi poeżiji oħra? Iva, iva. Fil-fatt għandi sitt kotba ta' poeżiji għall-kbar. U għandi tliet kotba ta' poeżiji għat-tfal ukoll. U kif tagħżel b'liema ġeneru ser tikteb, jekk hux poeżija jew xi rumanz jew novella?
Naħseb mill-bidu nett ikollok f'rasek, per eżempju, ħsieb għal pożija jdum idum f'rasi ħafna jiena jdum idur. U nkun naf li pożija ħa toħroġ mhux mhux storja, għax hemm differenza kbira bejn pożija u rakkont ta' novella jew rumanzu. Allura meta niġi biex nikteb inkun diġà fassalt f'moħħi kif se nikteb u x'se nikteb. Anke b'liema lingwa. Għaliex hawn min jikteb bl-Ingliż ukoll. Imma jien ngħid għalija nippreferi nikteb bil-Malti. U x'kienu l-influwenzi letterarji kemm Maltin kif ukoll barranin fuq ix-xogħlijiet tiegħek? Eh, fi tfuliti kont naqra l-kotba ta' Enid Blyton l-iktar. U kont nistilifhom mil-librerija. Għaliex jiena niġi minn familja fqira u għas kellha flus ommi biex tixtrili l-kotba. Meta bdejt nikber imbagħad bdiet tixtri tixtri l-faxxikli tas-solt. Kienu jinbiegħu faxxikli li imbagħad biż-żmien inġabru fi ktieb wieħed. Kienu jħabbtulna bieb bieb, insomma min irid iġibulek id-dar. Jgħidlek ġiek il-faxxiklu tar-rumanz, pereżempju. U kienu rumanzi bħall-Misteri tal-Wardija, miktubin minn minn Kumbo u hekk. Imma mbagħad dawn kont nissilifhom mil-librerija l-kotba li kont naqra ta' Enid Blyton u kittieb oħra għat-tfal. Mbagħad iktar ma nikber bdejt naqra ta' kittieb oħra wkoll. Pereżempju, Michael Morpurgo u kittieb oħra insomma li jolqtuni, mhux l-awtur l-iktar, l-istorja. Taf inti fuq wara jkollhom il-blerb Illum ngħidulha ħarsetta, għax permezz tagħha tħares daqsxejn ġewwa x'fih il-ktieb. U jekk jinteressani, nixtrih u naqrah, jew nisselfu kieku mil-librerija. Imma ġifieri din l-influwenza li kienet ta' kittieba oħra barranin, imbagħad jekk niġu għall-kittieba kbar, għall-kbar jiġifieri għall-adulti, kittieba tal-kbar, Hemm ħafna anke Maltin li influwenzawni ħafna. Bħal l-ewwel nett għandna l-klassiċi tagħna, Rużar Briffa, l-poeżija, Ġusekket Cuti, Dun Karm. Jiġifieri dawn li konna nistudjawhom l-iskola kienu qed jinfluwenzawni ħafna bla ma naf forsi. Imma mbagħad bdejt inħoss li qisni anke jien għandi xi ħaġa x'ngħid u qisni bdew iħajruni biex anke jiena nipprova nippubblika wkoll. Għalkemm jiena meqjus bħala kittieb tat-tfal, jew għat-tfal, però ktibt kotba kbar ukoll, fosthom sitt kotba ta' poeżija. L-ewwel ktieb tal-poeżiji tiegħi kien ma' erbgħa oħra, dak iż-żmien kunu ngħidulhom shared anthologies, għaliex trid toħroġ il-flus inti u wieħed waħdu biex joħroġ il-flus għal ktieb sħiħ ta' poeżija kienet tkun wisq. Allura konna niltaqgħu erbgħa jew ħamsa u noħorġu l-flus biċċa kull wieħed, naqsmuhom bejnietna. U kien ikollna għoxrin poeżija, ngħidu aħna, jew għoxrin paġna. Ħa naqra tnejn minn dan il-ktieb. Għalkemm dan ħareġ fit-73, kien hemm kont diġà qiegħed inħalli l-poeżija tradizzjonali u nadatta ruħi għall-poeżija moderna, bil-vers ħieles u x'naf jien. Din l-ewwel waħda li se naqra hija mingħajr mingħajr ir-rima. Jisimha Ikidni l-ħsieb. Bħal dudu li jberren u jgħawwar dagħbien ġewwa qalbi. Bħal xafra li tidħol fil-laħam il-ħaj ta' ruħi. Bħal morsa li tagħfas u tagħsar lil moħħi bħal sponża. bħal darsa mħassra fis-saqaf tas-subkonxju, ikiddni l-ħsieb meta nilmaħ xwejħa battal il-mgħaqqad tiegħek għal dejjem. Dik kienet poeżija ddedikata lil ommi li ma kinitx għadha xieħa imma jiena kont qed nara bil-quddiem kemm kemm se nimmissjaha meta titlaq. Ta' punt, imma għal min hu ġuvni iktar iħossu jintrabat m'ommu minn min hu miżżewweġ li jkollu l-martu u l-uliedu. Din it-tieni pożija minn dan il-ktieb, miktuba fis-sena 72 ukoll, hija bir-rima u jisimha Uċuħ. Mulej, elf darba rajtu ikasbar l-għamar tiegħek, Elf darba rajtu jgħotor, imil, jaqa', jitmiegħek. Elf darba qrajt l-għajb f'wiċċu, u elf darba tkasajt bih. U tant ħarist lejn wiċċu li l-wiċċi bdejt ninsih. Ma llum ħarist fil-mera fejn wiċċi sewwa rajt, u ntbaħt kemm jixbah wiċċi lill-wiċċ li bih tkasajt.
U illum il-ġurnata għadek tikteb? Iva, s'issa għadni nikteb. U nitlob il-Mulej li kemm jista' jkun moħħi ma jinxifx mill-ideat, għax jekk jinxfu l-ideat ma tibqax tikteb. Ħareġ ktieb is-sena l-oħra u għandi tliet oħra qed jistennew li joħorġu. Jiġifieri l-publishers aċċettawhom u qegħdin fil-pipeline kif ngħidu biex joħorġu matul din is-sena. U kien hemm xi żmien fejn waqaft tikteb?
Mhux li waqaft għal kollox. Però kien jiġri hekk, ara, per eżempju, semmejt dan l-istejjer ta' Mastru Gerfex, ta' Betta Trombetta, dawk kienu jidhru fis-Satar. U tidher waħda kull xahar, kull ħarġa. Ġieli jċempilli l-editur u jgħidli lestejtha l-istorja? Illaw waqqas biss għadni ħsibt fiha. Alla nkun nimgħaġġel biex infittex nikteb u m'għandix ideat. Alla hawnhekk inħossni bblukkat. Imma mbagħad jew naqra xi ħaġa, xi ktieb, pereżempju ktieb tal-jokes u tini idea, minnha nieħu minn spunt, minnha nieħu l-ispunt u nfassal storja. Dawn il-waqfiet li kelli. Però qisu li jkolli ħaġa kull sena, baqgħet. Ġieli kien hemm sena li ma ħarġitx, Imma mbagħad is-sena wara joħorġu tnejn jew tlieta. Qed tifhem? Jiġifieri ma nistax ngħid li kien hemm żmien meta waqaft għal kollox. Waqaft kompletament. U x'kien l-akbar xkiel li sibt matul ħajtek forsi biex tikteb jew biex tippubblika?
Naħseb li kienu tnejn. L-ewwel wieħed il-hobbies li kelli. Fosthom kelli kont irrabbi l-għasafar, kanarini, amorini, cockatiels, kwalitajiet differenti ta' għasafar, li dawn jieħdulek ħafna ħin speċjalment meta jkollhom il-frieħ Imma mbagħad wasal iż-żmien meta l-kitba rebħet, kelli nwaqqaf dan il-hobby, bigħet kollox u bdejt nagħti kas il-kitba. L-għadu l-ieħor iż-żmien għax kont impenjat bħala teacher jiena u nieħu l-kwitat sid-dar x'nikkorreġi u nipprepara u kont impenjat u għadni bil-mużew. Allura il-ħin kien għadu importanti. U dan solvejtha wkoll, għax kont inqum kmieni filgħodu fl-erbgħa ta' filgħodu u sakemm isir il-ħin biex immur il-quddies kont noqgħod nikteb dak il-ħin. Moħħi jkun frisk. Bħal meta kont nistudja t-theorems tal-geometry, dak il-ħin kont nistudjahom. Għax dak il-ħin moħħok għadu mhux mimli u mhux għajjien. U biex tippubblika kellek xi xkiel?
Kif semmejt diġà, l-ewwel iva, Poeżija Kien u għad għandi tfix xkiel għaliex il-poeżija ma tinbiegħx ftit huma l-adulti li huma interessati fil-poeżija. Tiktibha biex tqassamha b'xejn. U min-naħa tiegħi ma qas immur għand għand il-publisher noffrilu ktib ta' poeżija x'jgħidli le. Imma il-kotba ta' tfal kif għedna minn dik il-ġrajja tal-ewwel ktib ta' Pietru Pitravu, Bqajt meta mur għand dan il-publisher jaċċetta l-kotba tat-tfal li ngħatu. Kważi kollha mal-istess publisher tiegħi imma għandi oħrajn ma' publishers oħra wkoll. Jiġifieri matul iż-żmien ngħidha b'umiltà ħadt ċertu isem u allura jkunu jixtiequ jagħmlu xi ħaġa tiegħi wkoll, qed tifhem? U temmen fl-awtoċensura?
Issa din mistoqsija ngħid tassew ħawtitni, għax qed nifhem biha jiena li niċċensura lili nnifsi, hux hekk? Fis-sens li noqgħod attent x'nikteb iva. Imma ħa nitkellem għaliha nnifsi. Il-letteratura għandha televak, terfak 'il fuq mill-kliem vulgari, minn dak kif jitkellem il-poplu, jew ċerti deskrizzjonijiet dettaljati dwar azzjoni sesswali, per eżempju, ħadd ieħor imbagħad jara u
Kif ħassejtek waqt li kont qed tikteb l-awtobijografija mill-ġnejna ta' tfuliti?
Iva, l-awtobijografija L-ewwel nett kont qed nerġa' ngħix in-nostalġija ta' tfuliti u tal-mod kif trabbejna Jien trabitt f'dar kbira, hekk jibda l-ktieb, bid-dar. Dar kbira ħafna u konna żewġ familji. Il-kuġini kienu sitta u jien u żewġ ħuti. Però ommhom kienet oħt missieri u missierhom ħu ommi, kienu miżżewġin aħwa għall-aħwa kif ngħidu. U. X'kienet sewwa l-mistoqsija? X'għandu jkun b'tariq b'oħra? L-awtobijografija mill-ġimgħa ta' tfuliti.
L-awtobijografija tagħha, eħe. Ħassejtni mela kif qed ngħid ngħix dik il-misto dik il-nostalġija tal-imgħoddi. Però ħassejtni wkoll f'salib it-toroq. Għax dawn bdejt niktibhom silta silta għat-tfal. U kienu jixxandru f'magazzin li kienet toħroġ is-Soċjetà tal-Mużew jismu Xehda Għasel. Però mbagħad bdew waqfuni kbar li t-tfal tagħhom jixtru x-xehda selu joħduh id-dar u jaqrawhom huma wkoll kbar. U jgħiduli kemm huma sbieħ dawk li qed tfakkarna fi tfulitna. Imbagħad bla ma ridt qisni bdejt nindirizza ruħi iktar lill-kbar. Allura ridt inżomm bilanċ li ma nużax kliem li t-tfal ma jifhmuhx u fl-istess ħin għall-kbar ma nkunx pwerili żżejjed. Allura kont qiegħed F'din is-sitwazzjoni rrid inżomm bilanċ bejn it-tnejn. Imma ħadt gost niktbu u għall-grazzja t'Alla ntlaqa' tajjeb ukoll. Naqra silta mill-ġnejna ta' tfuliti. Dan huwa ktieb, biex ngħid hekk, huwa semi awtobijografiku għaliex kelli f'moħħi li nikteb fuq il-ġrajjiet jew aħjar id-drawwiet ta' meta kont sejr. Imma fil-fatt kont qed nikteb anke fuq innifsi, fuq dak li kien jolqot lili f'dawn id-drawwiet. Se nitkellem fuq il-bjut u s-soqfa. Meta tasal il-ħarifa, bix-xita traxxax minn ħin għal ħin, Fid-dar tagħna konna niffaċċjaw problemi li jdumu magħna x-xitwa kollha. Ewlenija fosthom kienet is-soqfa joqtru. Billi d-dar tagħna kienet antika, is-soqfa kienu magħmula mix-xorok b'xi ftit torba fuqhom u mbagħad miksijin b'kissja ħoxna ta' ramel u siment. Bix-xemx tikwi s-sajf kollu, din il-kissja kienet titqarqaċ u tixxaqqaq 'l hawn u 'l hemm. aħna t-tfal niġru u nilagħbu fuq il-bjut kontra x-xewqa tal-kbar, konna bla ma rridu nagħtu sehemna wkoll għal dawn ix-xquq. Missieri, in-nannu Pin u t-tiju Karm kienu lkoll tal-fehma li kollu ta' xejn iħallbu l-bjut fis-sajf għax bix-xemx il-fili jerġgħu jinfetħu. Għalhekk kienu jħallbuhom wara l-ewwel xita ta' Settembru. Il-ħalib tal-bjut kien taħlita ta' siment u ilma. Is-sealer li għandna llum kien għadhom ma ħolmux bih. U għalkemm il-bjut kienu jibqgħu jħallbu fihom minn żmien għal żmien, dawn l-imberkin xquq kienu jibqgħu jinfetħu u s-soqfa jibqgħu joqtru ma' kull bexxa xita. U r-rimedju kontra s-soqfa meta jkunu joqtru, kien ikun b'ramel, borom, kzazel u friskaturi mxerrda 'l hawn u 'l hemm fil-kmamar biex jilqgħu ġo fihom il-qtar ta' l-ilma mis-soqfa. Mhux l-ewwel darba li kelli norqod wiċċi 'l fuq bi friskatur fuq sidri għax is-saqaf kien qiegħed jgħaddi l-lejl iqattar anke fuq is-sodda tiegħi. U tistgħu taħsbu Kemm kien jirnexxilna norqdu f'ċirkustanzi bħal dawn? Iż-żraben imxarrbin. Problema oħra li kienet iġġibilna xita kien dik ta' żraben imxarrbin. Meta konna naslu d-dar mill-iskola bi żraben imxarrbin, ma kienx ikollna par żarbun ieħor xi nxiddu. Għalhekk ommi kien ikollha tara x'tagħmel biex tnixxifhomlna fil-ħin għall-mużew. Dan kienet tagħmlu fil-kċina. Ma kinux isajru fuq il-kuker tal-gass bħal ommijiet tal-lum, imma fuq kuċinieri jew spiritieri tal-pitrolju. Ommi kellha kuċiniera b'żewġ ftejjel u tnejn oħra bi tliet ftejjel. Kienu jirreferu għalihom bħala ta' bi tnejn u ta' bi tlieta. Kellha wkoll oħra bi tromba għolja tad-ditta Valor. Kienet tpoġġi ż-żraben imxarrbin tagħna maġenb il-kuċinieri mixgħulin bil-borom jew twaġen fuqhom u tħallihom jinxfu bil-mod sakemm nagħmlu l-homework. Hekk fil-ħin tal-mużew ikunu nistgħu nerġgħu nilbsuhom għax ikunu nixfu. Li ma niftakarx hu jekk iż-żraben kinux jieħdu r-riħa tal-ikel jew l-ikel kienx jieħu r-riħa taż-żraben.
L-umoriżmu huwa xi ħaġa pjuttost suġġettiva, iżda kif taħseb li inti xorta waħda jirnexxielek toħloq udjenza kbira fix-xogħlijiet tiegħek?
Din lanqas naf ngħid jien għaliex, però naħseb illi l-ewwel nett irid ikun ktieb li jinftiehem u jappella għal kulħadd għax jekk ikun bi kliem tal-adulti biss li jifhmu t-tfal qed taqtagħhom barra. Mill-banda l-oħra kif għedna ma jridx ikun tant pwerili Illi lill-kbar dejjaqhom. Imma mbagħad il-kbar iħobbu jaqraw anki l-kotba tat-tfal. Per eżempju, ommijiet illi t-tfal għadhom ma tantx jafu jaqraw u jaqrawlhom l-istorja huma. U aktarx li l-ommijiet meta kienu tfal huma kienu diġà tħabbu ma' dawn il-kotba. Għax il-kotba tal-umoriżmu jingħoġbu, hu dak li jkun iħu gost jidħaq daħqa. Hawn min jaqrah qabel ma jorqod, jgħid biex Norqod bi ħsieb ħafif, mhux b'xi ħaġa, b'xi problemi li jkolli. Ġieli waqqfuni ġenituri li jitkellmu hekk, jgħidu dan id-diskors, jiġifieri. Jew oħrajn jgħidulek, Ħadna gost għaliex bil-ħila tal-kotba tiegħek it-tifel sar iħobb jaqra bil-Malti. U dal-kotba aktarx li jkunu ktieb ta' avventuri u sejjer qosra u hekk, taf, ġifieri. Imma l-iktar daw betta trumbetta Pitru Pitravu u Mastru Gerfex.
U x'taħseb li huma allura l-ħiliet li għandu jkollok biex tikteb kitba għat-tfal? Eħe, jiena naħseb l-ewwel nett trid tidħol fid-dinja tagħhom it-tfal, ħa tkun taf x'interesshom. It-tieni tkellimhom bil-lingwaġġ tagħhom, li jinbidel maż-żmien, eh? Anke biex konna nilagħbu biċ-ċirku bil-ballun fit-triq, intelqu fit-triq għax ma kienx hemm ħafna karozzi. Imma mbagħad biż-żmien mhux biss żdiedu l-karozzi imma ħareġ tip ta' logħob ġdid bħal m'hu l-video games u l-PlayStation u s-Super Mario. Allura ma tistax tibqa' titkellem fuq dak tal-imgħoddi, mhux hekk, biex tilħaq it-tfal tal-lum, titkellimhom mid-dinja tagħhom tal-lum. Trid iżżomm ruħek iktar aġġornat. Ukoll, da żgur.
U nitgħallem minn għandhom. Eżatt. Jien għandi l-grazzja, ħa nsejħilha, li jien katakist u kont teacher u assistant head. Issa m'għadnix għax issa irtirajt ilu. Allura kont meta jidħlu t-tfal mill-break tal-iskola u naqralhom xi ħaġa li nkun qed nikteb. U kien ikolli l-feedback minn għandhom. Anke jekk jitbissmu għal li qed ngħid u jidħku, ifisser li qed nilħaqhom. Jekk narhom iħarsu 'l hawn u 'l hemm, jew jilgħabu b'xi ħaġa oħra, ngħid, Mhux. Però ma kienx jiġri hekk. Kif qed ngħid, għall-grazzja t'Alla, l-fatt li kont inqatta' ħafna żmien magħhom, sew matul il-ġurnata u sew filgħaxija, kont nidħol fid-dinja tagħhom mit-tfal. U forsi dan li għamilni prinċipalment kittieb għat-tfal. il-kuntatt li kelli magħhom l-iskola u l-mużew. Kif diġa semmejt tajjeb inti ktibt diversi kotba għat-tfal. Iżda għalfejn taħseb li karattri bħal mhuma ta' Mastru Gerfex, Pietru Pitravu u Betta Trombetta baqgħu jissemmew sal-ġurnata tal-lum? Eħe, naħseb jiena għaliex huma umoristiċi. U t-tfal jieħdu gost, jieħdu gost jitqu. Imbagħad hemm fattur ieħor illi ħafna mit-tfal li kont ngħallem jien, per eżempju, għoxrin sena ilu, illum, illum kibru u saru ommijiet u missirijiet huma. U l-kotba li kellhom li kienu xtraw huma, ġieli mmur f'xi skola u t-tfal ikunu xtraw xi kotba biex niffirmahomlhom. Uħud ikunu ġabu kotba mid-dar, u jgħidu dak kien tal-mamma, ser ara x'affirmat minnek. Allura nerġa' niffirmalu u niddedikah lilu, ngħidlu inti x'ismek, jgħidli Luka, mela lil Luka b'xewqa sbieħ, biex issa mhux lil Mamma biss iddedikat lilek ukoll. Il-bawxati oħra ta' Pietru Pitravu. Dan huwa ktieb li ntraqa' ntlaqa' tajjeb ħafna mat-tfal u ħarġu tlieta b'kollox kotba għaliex it-tfal l-ister tad-daħq jogħġbuhom u Issa di billi kienet daqsxejn twila għamilt parafrasi tal-ewwel parti tagħha u mbagħad naqraw it-tieni parti. Gerrithom Pietru xtrat xkorra bettieħ mingħand Kola l-gabillott. Pietru ried jaf x'kien li ommu xtrat dak il-bittieħ kollu. Gerrit ommu qaltlu li kienet se taqsam dik ix-xkora bettieħ ma' oħtha, t-sija Salvina, nofs kull wieħed, għax hekk jiġihom orħos millikieku jixtruh waħda waħda. Pietru talabha tagħtih tmien soldi biex is-Sibt imur jara film tal-oħxon u l-irqiq fiċ-Ċentru tal-Azzjoni Kattolika. Ommu qaltlu iva, basta jkun bil-għaqal u jobdiha, u daħlet fil-ġnien biex issaqqi xtieli. Biex jogħġob lil ommu. Din u din tagħtih il-flus għall-film, Pietru ried jgħinha taqsam il-bettiegħ u għalhekk mar fil-kċina ħa sikkina u beda jaqsam il-bittiegħ waħda waħda, waħda wara l-oħra u jgedwed waħdu nofs għalina u nofs għat-sija. Meta Kerry ġiet mill-ġni, daħlet mill-ġnien u rat dak il-bettiħ kollu maqsum, għamlet storbju sħiħ. Imma żewġha Jamri ssuġġerixxa li biex il-bettiħ ma jinħeliex, ikomplu jaqsmuh flieli flieli u jagħtuhom lit-tfal kollha tar-raħal. Pietru ġabar it-tfal u dawn għamlu festa sħiħa jieklu l-bettiħ. Imma Marguerite tant kienet irrabjat għalih li qaltlu li talli għamel dik il-bawxata, mingħajr ħadd ma qabbdu, issa ma kinitx se tagħtih it-tmien soldi biex imur jara l-film. Il-bawxata tal-bittiegħ kienet ġrat f'jum l-Erbgħa, u sas-Sibt ta' wara Gerrit kienet birdet, tista' tgħid għal kollox. għalkemm kull meta tiftakar fil-biċċa kienet tħoss bħal fawra tielgħa rasha. Għalhekk, fl-aħħar mill-aħħar, lil Pietru ħallietu jmur jara l-film Tal-Uħxun u l-Irqiq fis-sala tal-azzjoni. Gerrit ma kinitx iżżomm f'qalbha, iżda biex tbeżbeż ftit lil Pietru, ħalli joqgħod attent għal darb'oħra, flus x'hemm fuq ma tatux. Tatu biss it-tmien soldi li ħtieġlu jħallas biex jidħol. Fis-sagħtej u nofs Pietru għadda għalija d-dar u tlaqna lejn iċ-ċentru t-tnejn flimkien. Jiġbor il-flus fil-bieb sibna lis Sur Ronnie. Dan kien ġuvni ta' xi 24 sena li mindu laħaq Skirvan kien tkabbar u beda jgħarra lil kulħadd dubbien. Ta' Sur Ronnie kien iridha u allaħares tinsa tgħidlu Sur għax kien jieħu għalih bl-ikrah. Imma mbagħad erħilu jinkir lil ħaddieħor u jwaqqgħu għaċ-ċajt. Hu jgħidlek minn kollox biex jidħaq minn fuq darek u inti ma tista' tgħidlu xejn. Malli ra lil Pietru fost it-tfal, is-Sur Roni beda jħares lejh u jfaqqa' d-daħq. Ara fejn hu n-nofs ras tar-raħal tagħna, beda jgħid bi dmugħ f'għajnejh, Il-biċċa tal-bettieħ kienet ġriet mar-raħal kollu, u mid-dehra s-Sur Ronnie kien sema' biha wkoll. Hekk imisshom jaqlgħuhielek, kompla jgħidlu, Pietru Nofs Ras! Tassew ikun laqam jixraqlek wara dik il-praspura tal-bettieħ! Xi żewġ ġufintur oħra Sħabu tal-azzjoni resqu jaraw biex kien qiegħed jidħaq, u s-Sur Ronnie qagħad jirrakuntalhom bejn daħqa u oħra x'kien għamel Pietru bil-bettieħ. It-tnejn l-oħra bdew jidħqu wkoll, u wiċċ Pietru sar vampanar bil-mistħija. Kien se jitlaq b'ġirja waħda lejn id-dar, iżda l-film bħal dak ma xtaqx jitilfu. Għalhekk baqa' fejn kien u qagħad iħabbel rasu biex jara kif seta' jdawwar il-biċċa favur tiegħu. u, bħas-soltu, xi ħaġa ħaseb. Meta ġie biex iħallas, telaq f'idejn is-Sur Ronny erba' soldi biss minflok tmienja bħas-soltu. Oj, oj! ħatfu s-Sur Ronny, b'leħen żorr. Hawn tajtni nieqes, joqsok daqs dawn darb'oħra! Le, sewwa tajtek, merih Pietru. Sewwa tajtek erba' soldi. Le mhux sewwa, tmasħan l-ieħor. Tmien soldi trid tħallas biex tidħol, l-ewwel erba' soldi oħra ma' dawn, inkella tgħabbar rasek minn fejn ġejt. Jien hekk suppost inħallas, reġa' Pietru, erba' soldi biss. X'jiġifieri erba' soldi biss? Mela ma tafx taqra jew? kompla jħaqqaq is-Sur Ronnie b'sebgħu ppuntat lejn it-tabella mal-ħajt. Hawn, ara issa x'hawn miktub, Ħlas tmien soldi r-ras. Mela tmien soldi trid tħallas, inkella ma tidħolx. Tmien soldi bħal tfal oħra. Inħallas erba' soldi biss u nidħol xorta waħda, kompla jisfidah Pietru. M'intix se żżommni int? Imma meta pprova jidħol, is-Sur Ronnie ma ħalliehx. Kien daħal f'pika miegħu, l-iktar mhux għall-erba' soldi, iżda biex jurih illi miegħu ma kien se jagħmel li jrid. Hu kien raġel tal-punt. U ma kien se jħalli naqra ta' tifel jisfidah. It-tfal l-oħra kienu għadhom ma nsewx l-ikla b'għettieħ illi kien temagħhom Pietru u għalhekk żammew miegħu. Bdew ixejru jdejhom, isabbtu saqajhom u jgħajtu, Pietru! Pietru! Pietru! Is-Sur Ronnie ra li kienet ġejja bi kbira, imma kien ċert li hu kellu raġun. Għalhekk għamel sinjal lil wieħed minn sħabu u dan daħal ġewwa jsejjaħ lill-President taċ-Ċentru. Is-Sur Ronnie fissirlu x'kienet it-tilwima u l-President ried jaf x'kellu xi jgħid Pietru. Is-Sur Ronnie qal li jiena nofs ras, beda jgħid id-diviża tiegħu Pietru. Sejjaħli nofs ras quddiem dawn kollha. Sejjaħtlek nofs ras u nibqa' nsejjaħlek nofs ras! ikkonferma s-Sur O'Neill irrabjat. Tajjeb wisq, issokta Pietru. Issa t-tabella tgħid ħlast minn sold ir-ras. Mela la jiena nofs ras għandi nħallas nofs prezz, mhux hekk? Għal dan ir-raġunar ta' Pietru, it-tfal kollha nfexxew iċaxxbu jgħajtu fuq u fuq wiċċ il-President tfaċċat tbissima li kibret u kibret sa ma nfaqgħet f'daħqa kbira. Naħseb li t-tfal, li t-tifel għandu raġun, qal imbagħad is-Sur Ronnie. Jekk inhu nofs ras m'għandux iħallas ta' ras sħiħa. Inti qlejt b'sejtek. Is-Sur Ronnie ma rafx x'jaqbad jgħid u l-President, li kien jaf sewwa l-marda tiegħu, sab ix-xoqqa f'moxtha biex ibeżbżu waħda u tajba. Jekk tridu jħallas bħal tfal l-oħra, jeħtieġ titolbu skuża. kompla jgħidlu bil-mod. Għidlu li mhux tassew li hu nofs ras u li jiddispjaċik li sejjaħtlu hekk. Mill-bqija jkollok tibqa' ddaħħlu dejjem b'nofs il-ħlas. Imma s-Sur Ronnie kien superv wisq biex jitlob skuża lil xi ħadd, iktar u iktar lil naqra ta' tifel. Għalhekk Pietru baqa' dieħel għall-film b'erba' soldi iċeċku fil-but. Iż-żagħżugħ la talab skuża dak il-ħin u lanqas wara. Iżda minn dakinhar beda jqis kliemu għax ir-raħal kollu kien sar jaf kif Pietru kien għaddih minn għajn il-labra u bi mnieħru mxammar b'kollox. U kemm damu jsiru dawk il-films għat-tfal, Pietru baqa' jidħol dejjem b'nofs il-ħlas u jonfoq in-nofs l-ieħor fil-ħelu.
Kif taħseb li dak li kien qed jiġri madwarek affettwak fil-kitbiet tiegħek?
Iva, ħafna drabi, per eżempju, fejn naf jiena, l-Italja darba minnhom għamlu bomba ġo dustbin qrib l-iskola u kienet feriet ħafna tfal. Minn għalija Melissa Bianchi kien hemm waħda mit-tfal li ġiet maqtula. U din impressjonatni tant li ktibt poeżija fuqha. Però fil-poeżiji meta tiġri xi ħaġa hekk u tqanqalni poeżija tispiċċa mhux storja. Darb'oħra fi żmien il-Milied daħal xi ħadd nofs ras fi skola u beda jispara u qatel ma nafx kemm-il teachers, xi sittax-il teacher u kwantità kbira ta' tfal ukoll. U din l-istess qanqlitni biex nikteb. Ħanin inti ktibt ukoll dwar suġġetti li forsi ma tantx nassoċjawhom mal-kitba għat-tfal, fosthom l-awtiżmu, id-dipressjoni u d-Down Syndrome. X'wasslek biex tittratta dawn is-suġġetti fil-kitbiet tiegħek? Sewwa, għandek raġun tagħmilha dal-mistoqsija. Dawn kienu b'kollox tmien kotba. Tlieta minnhom ġew kummissjonati minn Mental Health Association. U dawn riduni nikteb kotba għal tfal li fil-familja tagħhom għandhom xi ħadd b'diżabilità mentali. Għala waħda kellha ommha bid-depression. Ieħor tifel ieħor kellu missieru bi skiżofrenja. U oħra kellha ħuha bl-awtiżmu. Naturalment dal-kelmiet għat-tfal ma jfissru xejn, allura ma, ma tużhomx għat-tfal. Imma fihom, f'dal-kotba turihom it-tfal eh, kif għandhom iġibu ruħhom ma' tfal oħra li għandhom dan l-inkwiet id-dar. Imbagħad hemm ħamsa oħra kotba illi talbuhom li. Kummissjoni Nazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità. Qishom meta raw dawn it-tlieta jridu jagħmlu xi ħaġa hekk huma wkoll. U dawn kienu għal tfal li huma stess għandhom fil-klassi tagħhom, mhux id-dar, fil-klassi tagħhom qed jidħol tifel jew tifla b'xi diżabilità. U dawn, jiena m'iniex espert f'dan it-tip ta' mard, mhux hekk, ta' diżabilitajiet, Allura kelli naqra kotba oħra bl-Ingliż l-aktar biex nieħu ideat minn hemmhekk u mbagħad ġew editjati minn speċjalisti. Dawn ma kinux biex jinbiegħu dal-kotba lanqas u kienu biex jitqassmu fl-iskejjel b'xejn u hekk għamlu kienu eh, jitqassmu bejn it-tfal tal-iskejjel. Kienu saru kwantitajiet kbar minnhom, ma nafx kemm eluf, imma dak kien il-fini tagħhom biex iqassmuhom lit-tfal ħalli t-tfal jiġu konxji li hawn dal-problemi. Dorianne nieqsa mid-dawl. Dan kien wieħed mill-kotba li kont ktibt on commission biex ngħid hekk, mhux għax fettilli niktibhom imma għax talbuni niktibhom. Però ħa naqra din is-silta. Hija fil-bidu tal-ktieb u qed tirrakkonta Melanie li kellha l-kuġina tagħha nieqsa mid-dawl. Meta twieldet Dorian kienet tarbija tara bħal tfal oħra. Bħalma jagħmlu l-ommijiet kollha, il-mamà tagħha kienet teħodha regolarment għand it-tabib tat-tfal. Dan kien jiżinha u jeżaminha, u lil ommha dejjem qalilha li kienet qiegħda tiżviluppa sewwa, bħal trabi oħra. Meta kellha tliet snin Dorian bdiet tmur il-kindergarten u wara xi ġimagħtejn il-kindergarten assistant tagħha, Miss Rose, indunat li Dorianne ma kinitx qiegħda tara sew. Kienet spiss taħbat ma' xi siġġu jew xi mejda, tressaq l-istampi ma' għajnejha biex tipprova tarhom, u meta taqgħalha xi ħaġa fl-art ma kinitx tkun tista' ssibha għalkemm tkun fejn tidher. Meta Miss Rose qalet b'dan lit-Sija Rita, Omm Dorian, din ħaditha bi kbira ħafna. Ħadet lil Dorian għand l-ispeċjalista tal-għajnejn, u din it-tabiba sabet li Dorian kellha problema f'għajnejha x-xellugija. Fi żmien qasir, Dorian beda jiġi jiġiha jiġrilha l-istess ħaġa f'għajnejha l-lemenija. It-tabiba ma setgħetx tgħid għaliex kien qiegħed jiġri hekk, u lanqas ma setgħet tagħmel kura lil Dorian biex tiġi tara. B'hekk, il-Vista ta' Dorian baqgħet sejra lura u llum ma tara kważi xejn. Imma Dorian spiss tgħidilna li jekk il-postijiet ikunu mdawla sew, hi tara ħafna aħjar. Aħna nħobbu nilagħbu ħafna flimkien bil-pupi u s-soft toys. Hi għandha wkoll dar tal-pupa li kien għamlilha l-papa tagħha. Darba waqt li konna qegħdin nilagħbu, Dorian bdiet tispjegalna kif tagħraf ċerti affarijiet. Dan it-teddy bear nagħrfu għax għandu kulur u jgħajjat, qaltilna. Soft toy ieħor, dan l-iljunfant, ma nagħrfux mill-kulur għaliex għandu lewnu mitfi. Imma nagħrfu mid-daqs u mill-għamla tiegħu. Bl-istess mod, nagħraf tuffieħa minn lanġasa jew banana. Xi affarijiet oħra nagħrafhom mill-piż. Ngħidu aħna Il-fliexken tal-luminata għandhom l-istess għamla u daqs, iżda mill-piż ninduna jekk fliexkun ikunx vojt jew mimli jew nofsu mimli. Però taħsbux li jiena nagħraf kollox tafux, l-aktar jekk tkun xi ħaġa ġdida. Dorianne tgħidilna wkoll li tipprova tuża kemm tista' s-sens tax-xamm. Meta nkunu ż-żewġ familji flimkien, ħafna drabi tkun taf jekk qrib tagħha jkunx hemm il-mamà tagħha jew il-mamà tiegħi, għaliex waħda tuża fwieħa differenti minn tal-oħra. Is-sens tas-smigħ hu wkoll ta' għajnuna kbira għaliha. In-nies li taf sew tagħrafhom minn leħenhom. Dorienne tħobb tgħin lil mamà fix-xogħol tad-dar. Nhar ta' Sibt il-mamà u Dorienne jaqsmu x-xogħol tad-dar bejniethom. Dorienne taħsel il-ħaxix fis-sink biex il-mamà tkun tista' ssajru. Taħsel u tixxotta l-platti u tibbraxxa l-pil tal-kelb bl-ixkupilija tiegħu biex ikun dejjem nadif u sabiħ. Darba sibtha taħsel it-taraġ, waħda waħda, biċ-ċaruta tal-art. u bdiet tagħsarha fil-barmil bla ma twaqqa' ilma fl-art. Il-mamà tħeġġiġha tmidd idejha biex kemm jista' jkun Dorienne tidhirha tkun indipendenti, imma ma tħallihiex tagħmel dak li hu perikoluż għaliha. Għalissa, billi Dorienne għadha żgħira, Il-mamà ma tkunx trid tixgħel il ma tkunx tridha tixgħel il-kuker jew il-forn, imma tħalliha tqatta' l-karrotti jew taqsam il-kejk għax Dorienne tgħallmet tuża s-sikkina bla periklu. Naturalment dan mhux il-ktieb kollu imma parti minnu.
Kien hemm xi episodju partikolari li ġara f'Malta li influwenzak? Eħe, influwenzani naħseb ħafna l-moviment qawmien litterarju. Jiena ma kontx wieħed mill-fundaturi tal-bidu, imma qanqlu fija mħabba ikbar lejn il-letteratura u ħajruni biex jekk għandi x'nikteb niktbu wkoll.
Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti sal-ġurnata tal-lum? Eħe, sar, naħseb li sar żvilupp kbir, eh. Meta bdejt nikteb jiena, ftit kien hawn, ħa nissemmi l-kotba tat-tfal. Ftit kien hawn kotba tat-tfal. Kien hawn wieħed bil-Malti ġo ġo Rummiena. Mhux qed ngħid għall-ġabra ta' ward, għax dawk kienu textbooks tal-iskola, qed nitkellem għal text, għal kotba li ma kinux, fil-kurrikulum, ma kinux fil- jinqraw fl-iskola. Kien hawn dan dan Ġoġo Rumina, miktub minn Albert Cassola, eh, u kien hawn ieħor miktub maqlub għal Malti, Pinocchio maqlub għal Malti minn ċertu Paul Gauci. Imbagħad beda Trevor għamel pulena ta' deb Kien hemm minn Charles Qasa beda joħroġ ta' Fra Modest fiċ-Children's Zone. U għalhekk, kif semmejtlek diġà, Trevor għamel dik il-laqgħa għat-teachers biex iħajjarhom jiktbu. Illum nikkorrispondu ħafna jiena u Trevor u nibgħatlu x'nikteb jien u jibgħatli x'jiktib hu. Imma dak iż-żmien ma kontx nafu. U dan l-ewwel ktieb li għamilna imma li ħarġ fit-73, li kien ismu Ħoloq għax konna bejn ħamsa, il-faċċata hu ddisinjajilna kien. U t-tielet ktieb ta' Pietru Pitravu, dak li ddisinjali s-soltu, French Schembri, ma kienx jista', kien imħabba b'xi ħaġa oħra. U kien iddissinjaw lil Trevere ukoll, għax dak iż-żmien, kif għadt kien hawn, kien hawn ftit meta bdejna aħna kien hawn ftit. Illum hawn ħafna kittieba ġodda li ħafna minnhom huma tajbin. Saying sabiħa li ltqajt magħha tgħid hekk, ara, We are sitting on the shoulders of giants. Ta' qabilna ma nistgħux ninsewhom. La ta' qabilna ilhom ħafna, u aqqas ta' qabilna ilhom ftit, aħna qed nibnu fuq xulxin, mhux hekk? Allura filwaqt illi minn qalbi nawguralhom lil dawk il-ktieba ġodda illi jmorru tajjeb u jsibu publishers u jiktbu tajjeb u jiktbu letteratura sewwa għat-tfal u sewwa għall-kbar illi li tingħoġob, mill-banda l-oħra ma jinsewx il ta' qabilhom, ma jaħsbux li l-letteratura qed tibda bihom. Il-Malta li ngħixu fiha llum kif taraha nbidlet?
Inbidlet mhux rigward letteratura biss. L-ewwel nett it-tfulija u ż-żgħożija tiegħi kienu l-faqar kont missu b'idejk. Biżżejjed ngħid li niftakar lil ommi Nistqarra magħkom, u tista' toħroġ fil-beraħ, din ma fiha xejn ħażin, illi ġieli kienet taqli biċċa laħam għalina u hi tiekol biċċa ħobż billi ixrab papha fiż-żejt tal-qali u ma tieħux biċċa laħam, hi biex tagħti lit-tfal u lill-missieri. Ara t-tip ta' faqar li trabejna fih. Illum għall-grazzja t'Alla mhumiex hekk l-affarijiet il-faqar. Għad hawn faqar, imma mhux spjetat kif kien qabel, eh. Eh, illum sar progress fit-teknoloġija, il-kompjuter aqqas kien jeżisti dak iż-żmien lanqas, eh, kompjuter, l-internet dar affarijiet ġodda li huma avvanzi kbar. Eh, television, television kien hemm wieħed biss, radjiet l-istess, radju wieħed, stazzjon wieħed. Illum għandek daqżaw l-istazzjonijiet kollha sew ta' television u sew anke tal-radju. Imma mbagħad tlifna tlifna wkoll, jiġifieri minn banda rbaħna u mill-banda l-oħra tlifna għax nara s-sempliċità tal-ħajja ta' qabel. Nostalġija kbira għalija jien għax ma kienx hawn ħafna karozzi fit-toroq konna nilagħbu fit-triq. Kultant tara ragħaj raġel tiela' bin-nagħaġ minn quddiemna. 'l fuq minna hemm il-bypass illum li qabel kienet koll għelieqi u konna mmorru fihom nilagħbu fihom illum tlifnihom dawk ukoll għax illum karozzi hemm f'bypass u Jiġifieri dan l-affarijiet għalkemm il-ħajja imxiet għamlet progress imma tlifna xi ftit ukoll għaliex tlifna dis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum. Anke di pereżempju ġagħlitni nikteb Qed tiġri madwari din sewwa. Ġegħlitli nikteb illi f'poeżija għedt kif Dijoniġi ħareġ ifittex ir-raġuni bil-fanal, bin-nar. Hekk għad aħna noħorġu nfittxu roqgħa ħamrija, għax kollha qiegħda taħt il-konkrit, taħt il-bini. Ġifieri dak li saqsejtni l-ewwel kif jinfluwenzani dak li qed jiġri madwarna jinfluwenzak mela le, il-poeta jinfluwenzawh. U dina li saqsejtni issa naħseb hekk ikolli nweġibha li tlifna minn banda u rbaħna minn oħra.